Omogaka one twamanyanete mwaka sabiini na nane, ogocha kwanana kw'okwo kw'omwaka oyio. Namenyire aa nakorire ebinge na omogaka oyo one twakorire ebinto ebinge, tibwenerete gotorageria na abana baito. Bono naikire ase emenyete na abana bane, nanyorire ng'a omogaka oyo obeire ogoonchokera igoro. Okare kong'anyia nabana bane ase emenyete enyomba yane, inche nabo menyete nabana bane ase enyomba yane, nkare konyora okare kong'anyia, bono igo nkumetie, nkorora ime ekero eserekari yaito. Gaki enkonyo eorokia oboene bwane na inche bw'okomenya enka eye emiaka eye yonsi ngocha kong'anyigwa bono korwa mwane. Emiaka eye yonsi korwa mwaka sabini na nane baminto abanto baito, nebwenerete naende ngocha koserigwa, inka ngochia, enka nero, nonya nabaibori batoiborete mbaro. Gose na inche oyo nere enka yane na inche ntagete gokinia abana baane, egere na barabwo mbatiga ase ense ekogera inche tindi a permanent. Inkorere eserekari, gaki ing'orokerie obomaene bwane na inche obe nkomenyera ense eye yaito. Inche bono igo nkumeti na abaamate bonsi nabo bakumetie.

Tari ng'a bono ekero ngotaborerwa omochie tai ngochia. Ruta nararengereria natwara omoondoko, enyomba eye oroche buna akonyetagora iga, nigo nsinyire ng'a enyomba eye iga agotagora, aoonie oboremo obo, gose na enyomba eye agotagora emerango eye buna arusetie. arete omonto omong'aabu iko, eki nakio giansinyire ng'a mbirangereri kiabwate nenyomba eye, nokoonia, gose nokoreta omonto omong'ao ororo, eki nakio nkume tingona kwebora boria inche bieka amaswali ayio. Bono igoro igo nachiete gositoka rituko erio ache- a- achete gotagora, Nigo aretete abanto baichire egari emwamu kegima, abanto bare igoro nemioro igo na chitindo ne chinyundo, nabo baumogete abwo enyomba omwane ase emenyete, bagosoa gotagora, bagachakera orobago, bagacha egento buna Kornelia mboga, bagatagora. Bagachicha emerangwa, bakarusia pi bakachitirisa. Bono igo nkumeti abanto abwo barenge abange, abange barabwo ne egari yaichire ngochia gokura igo ngochia gokura igo monto tari konyigwa, bagateba barabwo baretwe bakore egasi. Omoerio oye nabo batagorete, bakabogoria ntirisa emerangwa eyio yonsi, timanyeti gose bairete, gose ng'ai bairete gochia. Bono nkoboria, batakoung'iraneria emerangwa? Ndore buna ngokora, rika nkonya korara sikongo na goeta amagenga na nchio. Eh, inche na na igo na na nanyomete abana bange na nabwate babere Abang'ina aba baane babere, omong'ina oyo bono ogokwana ang'e oborimo nobwaye, iga are omong'ina o kabere. Oi abanto mbakomanya ekerengeri ki'omonto ng'a ninki gekogera amang'ana agokwana aya iga naye arosetie okoborua, ekiagera nonya nere ekero achete iga achete buna omokungu o kabere, lakini bono ere oria oria Omonene akomokarabisa agasoa. Bono egento kimochandete, omong'ina oyo.

nere omorambe babere bare, ngata ngakora nkabaa chinamba mbabwate. Amatuko amake omong'ina oria bono oyo one agacha akarwara, ekero arwara cancer, ogoika twe omwaka elfu mbili na kumi na saba ogo okorara, ekero arara, bono inche bono nkarora ng'aki mang'aa monto otwatiganete ng'ina ang'etete magega bono ere tiga akore ebinto biaye buna akaroche. Nkarora yaya omong'ina tasirire, erita yarenche buna natete oboremu, aa bono ase ake omoroche agoteba ng'a nkwaye ng'a enyomba yaye ng'a emerango abegete timanyeti gose egachete nero korusia obo, oboremu obo buna aka aka abuna emonka yane ntigareti. Bono emosongo nkarora omo land commissioner, nkamoa ebisero biane bionsi, ebi ne enyomba enene, ebi ne enyomba ende, aka nakamonka kane.

Ntiakondoka omochie. Nare bwate akarimo kande ase nagachete, naro ningabete nimbegete abana, nonya na oyoyo oyomo nare ororo, rakini rende bono, omanyire gochia omoyo omokanetigwe, oranyare gochia soa amarioretwe ng'a omogaka gatete oborimo bwaye, emonga bagosii, omogaka ngotware are emonga yaye. Gachia otigana oborimo obwo genda obere ase abana bao, ase oborimo bwao obo bwakwaterete amo nabana bao. Bono amang'ana aya ayaoe ase neng'arekane ere. Chinyomba echi bono inche nkarora ng'a bono enyomba echi nare koagacha ekiagenge narenge ekerengo kiane ekiagenge ng'a ndose chi chituka omonto anabo nkondesia nanyore ebesa. Bono obeke o- o nere otigire enyomba yaye maate aria ekare yoka, ochire aa. Bono omosubati oyo ebinto biria biakorire nebiri omogusie kende oratebigwe, ngochie ndatebe ng'aki emechando narorire gaki.

Tosinyane ng'a Yeso abare kogenda, na inche ntigare bono. Ng'a bono ninki agokania akarimo nkare nagoretwe nyatie korwa igoro ase emanyete, ng'a bono ng'a genda akarimo ako ng'a oborimo monka yao tegiya. Momoche, konya titogorema mbaere oborimo naende.